און מען פלאנט נאך מהלכים וויאזוי צו אפהאלטן די גאולה פון אידן זיכער מאכן אז זיי זענען דא צו בלייבן. קומען זיי אריין מיט די נייעס אז די שטערן זעערס זענען געקומען מיט די רעזאלטס פון די לעצטע טעסטס וואס זיי האבן גענומען פון וואס טוט זיך צווישן די שטערנס אין הימל און וואס זאגן זיי? זיי פארציילן אז ס'קומט א אידיש קינד גייט אויפוואקסן, גייט געבוירן ווערן, און ער גייט זיין דער וואס גייט זיי אויסלייזן פון מצרים. פאוויטאכטשקא צוויי מאל, איך האס מיט אונטער א גזירה, כל הבן הילוד היעורו תשליכי, מיר גייען זיכער מאכן אז דער קינד וואס גייט געבוירן ווערן גייט עס נישט מאכן אז ער זאל קענען אויסלייזן אידן, אלעמען ווארפט מען אריין אין די וואסער, ויהי היום, פרעה'ס אייגענע טאכטער בת י שפאצירט לעבן דעם נילוס, און זי זעהט א קאסטן אין די וואסער, זי ציהט עס אליינס ארויס מיט א לאנגע האנט, זי מאכט עס אויף, א קינד וויינט, זי זאגט מילדי יו עיוורים זי האט נישט קיין ספק, זי ווייסט דאס איז א אידיש קינד, האט אים אריינגעווארפן אינעם יאור צילוב איר טאטנס גזירה. זי נעמט דעם קינד, זי ברענגט אים אריין ביי איר טאטן אין שטוב, און דער קינד וואקסט אויף אויף פרעה'ס אייגענע שויס, ער שפילט זיך מיט זיין קרוין, ער ציט אים אויף, ער שטעלט אים אלעס צו, און ער וואקסט אויף עווענטשעלי צו זיין דער קינד וואס לייזט אויס אידישע קינדער. און די קשיא איז וואס האסטו געטראכט פרעה? דו האסט געמאכט די גזירה, האסט דאך מורא אז די קינד גייט אונטערקומען און ער גייט אויסלייזן אידן, פארוואס לאזטו דיין טאכטער אריינברענגען א קינד און דו שטעלסט זיך נאך צו? נאר פרעה האט געזאגט איין זאך. פּונקט ער? פּונקט דער קינד? מיליאָנען קינדער זענען געבוירן געוואָרן שישה בקערס אחד, מ'האָט יעדן איינעם אַריינגעוואָרפן. פּונקט ער גייט זיין דער וואָס מ'האָט מיר געוואָרן? נישט מסתּמא. סטאַטיסטיקלי קומט עס נישט אין באַטראַכט. אָבער דער אייבערשטער האָט אים געוויזן יאָ. פּונקט ער? דווקא דער קינד? אויף דיין שויס? ער איז דער וואָס מ'האָט דיר אַלע יאָרן געוואָרנט. די זעלבע זאך זאגן די בעלי מוסר ווען א מענטש קומט אים אונטער א קליינע נסיון און ער ווייסט, איך בין נשורר געווארן אסאך יארן, איך האב געהערט אסאך שמועסן, מען האט מיר געווארנט, אלעס פיין און וואויל, אבער פונקט די קלייניגקייט, דא ליגט עס, דעטס גאנע מעיק איט אר ברעיק איט, יא, און ס'איז אונטערגעקומען א קלייניגקייט וואס דו פילסט אז די אייבערשטער וויל, אה, גיי מיר דאס נאך. די תירוץ איז, אלעס וואס דו האסט געהערט ביז יעצט, און אלעס וואס דו ביסט נתעורר געווארן, אלע שמועסן און אלע התחזקות'ן, אלעס איז געווען פאר די מינוט ווען דו שטייסט פאר די נסיון, און דו דארפסט וויסן, אה! איך קען זיך נישט נאכגעבן אפילו איין מאל, דאס גיי איך ווייטער אוועקגעבן פאר'ן באשעפער, ווייל יעדע קלייניקייט איז אזוי ווי אין דעם ליגט מיין גאנצע עתיד,